Nan dam ṭha cio hna maw? Nan dam ṭha cio hna le tia zumhnak nganpi kan ngei. Nihin hi January ni hnih thong hnih kum kul kum nga a si. Breaking news a hun um. Mah breaking news cu tidim khuapi um mipi pawl nih an thilri hmun hi mah an thiar, an chek cuahmah tiah January ni hnih thong hnih kum kul kum nga ah Va pual au aw Facebook nih online ah a hun taar. Mah a taarmi ah thilri an thiar le an chek cuahmah lio hmanthlak zong hmuh khawh a si. Tidim khuapi um mipi pawl nih an thilri an thiar cuahmah cang. Chin Brother nih Mindat, Kanpalet, Cindawi khuapi pawl an lak dih hnu ah Falam zong tu hi an kah cuahmah lio a si. Falam um ralhrang hmun pakhat lawnglawng a tang ah cucu an kap cuahmah. Mah a si caah Chin Brotherhood nih Falam an lak dih cun Tidim khuapi lak an timhmi a si ko lai tiah an zumh. Cu ruangah Tidim khuapi chung um mipi ṭhenkhat cu Dijimbar nikul nikua thong hnih kum kul kum li khan an thilri pawl hmun himnak le hmun dang ah ṭhial hram le thiar hram an thawk cuahmah cang, tiah Tidim khuami pawl nih cun an chim. Minung tu cu tidim khuami minung tu cu an zaam rih lo. Thilri biapi deuhdeuh pawl lawng an thiar cuahmah tiah tidim len thawng kan theih tiah Vapual Auaw Facebook page nih cun a hun thanh. Chinram thlanglei Mindat Kampelet Mathupi pawl cu aa le CDF hruainak in aa le CDF mindat hruainak in Thonghni kum kul kum le December ni kul ni khat ah khan lak dih le thenh dih a si. Atu hi Falam khua cu CB min put in sehno hruainak in an kahdoh cuahmah lio a si. Tatkung tu cu Thlalam tatkung tu cu an kap rih lo tiah kan theih. A hmasa ah Falam tatkung cu an rak kap nain duhning in thil a kal lo caah hnu an kir tak. Atu hi Falam khuachung Cinmual sang le Vankau tlang sizung kar hrawng ah i kahdohnak cu a um. Tatkung hi zeitik an luh hnawh lai le an kah lai, zeitik an lak lai timi tu cu kan thei kho rih lo. Cucaah Falam kan kah dih in Falam kan lak dih in mindat kan kah lai tiah i timcia in Tidim mipi pawl he PDF Zoland CB kaltlang in an thilri hmun him ah rak i check le rak thiar chong dingin theihternak an tuah ko hna lai ti kha vapul a aw catialtu nih a hmuh ning le tidi mipi sinin thilri thiarnak kong he pehtlai in a theih ning hi a theihnak he mah hi a si ko lai ti kha zumh a si e tidim khuapi an lak kho i tidim khuapi le falam an lak kho a si ahcun CB nih Matupi, Mindat, Kanpalet, Salam ti dim Chinram chungah mihne panga an control hnga tinak kha a si. Nge Falam zong cu an laa kho rih lo e. Zeidah an lawh te lai? Falam an lak khawh lo ahcun ti dim tu cu an lak lai ti kha ruahchannak an kah lai ti kha ruahchannak um lem rih lo. Falam zong an lak khawh rih lo caah tidim hi rangrang ah an kap kho lai maw ti kha hon ruah ding a um. Tidim khuapi cu PDF-Zoland le CNDF minung sawmnga hrawng nih thong hnih kum kul kum li ah khan an rak kah bal i tidim inn zakhat tluk hrawng ralhran an rak khangh i zarhkhat hrawng an i kah ah Tidim PDF zolan le CNDF nih cun hnuan kirtak i tidim cu kah lo in nihin ni tiang a um thai. I atu hi Falam kahdohnak an tuah cuahmah a si i Falam kahdohnak ah hin PDF, PDF zolan pawl zong hi minung paruk hrawng an nunnak a liam cang tiah social media an hon taam ning zoh tikah a hon fiang e zeizat hliam an um lem lo tu cu a fiang lo e a pdf zolan he falam kahnak ah sawmsih hrawng cu an i tel tiah thawngpa kan rak theih mi se a CB chungah Chin ram chaklei CB chungtel ah PDF zolan he a milu an hun tang ngai ngai an cawlcanghnak a tein rial ngaingai ti zong hmuh khawh a si. I Chinram kan, kan boruak kan dothlennak zoh tikah sit-yi leiin tukdohnak leiin CB nih hmunhma lak cuahmah le hmunhma kauh cuahmah aa tim. Sit-yi in Chin mipi lunglak kha biatak tein an i tim. Uh, sit-yi in a kalpi cuahmah. Nain, a hnulei in public service zeitluk in dah a hon pehzulh lai kalpi khawh lai timi kha mipi nih cuanhmi a si. Tuan i kan chim bangin ralhrang hmunhma va lak sawsawh in kan dothlennak a dihmi si lo. Kan mipi caah zeitluk in dah ralhrang sakha kan lah hnawh zeitluk in dah kan mipi caah pian le nei a chiah ṭha i pian le ṭhu ṭhawng i zeitluk in dah kan kalpi khawh lai ti kha miuh kan lakmi he a cuai khing a cuai a cuai thlai tikah aa aa tlukmi a si. Cucaah kan ṭawlhainzi hi Auchoh zi he naingai zi he hmunkhat te ah aa ruang tein kalṭi khawh a biapi tuk. Sihzi pakhat lawng khan a ngah lo. A ruang cu Chinram cu hriamtlai tampi kan um caah atu Yakhain te hna, Kachin ram te hna bantuk hriamtlai phu khat ah ummi kan si lo caah Chinram caah cun Ralhrang sakhan va lak sawsawh khan ca puai a dih lo. A hnu kan tuah hnga dingmi, a hnu kan zulh hnga dingmi mipi caah mipi innlo rawk harsatnak zeitluk in dah kan phihkar piak khawh hna lai, zeitluk in dah pian le nai ah chiaṭhai kan tuah piak khawh hna lai ti kha a biapi ngaingai. Inn le lo Vialte kan hrawt i minung bo a tampi a pet tikah dohothlengtu nih pian le ne a chiah ṭhan i pian le ṭu hrawng i tlawmpal te kan phih khar piak khawh hna lo cun mipi an ngaihchia lai. A donghnak ah mipi lila nih kanmah tu kha an kan sawh chih lai. Cucaah cun aa ruang tein kalpi khawh a hau. Chinram kan dirhmun ahcun sihzi pakhat lawnglawng khan a ngah lo. Naingai i ochohzi pakhat lawnglawng khan a ngah lo. A pahnih te hmunkhat te ah a kalṭi khawh a hau. I Tidim khuapi mipi pawl nih an thilri hmunhim ah an chek cuahmah timi he pehtlai in CB kha an zumh ko mah kahdohnak tuahtu dingah. Asinain CC an si, CB an si ti kha hohmanh i theih khawh a si lo. I anmah va pul a awtar ning ahcun CB kha a zumh ko hna. Cucaah cun Tidim khuapi hi kahdawh zau ding in a um. Kan i lawm.